Makisi n'omukazi waawe, abazaire ba Makisi, abazaire b'omukazi wa Makisi, Chairman Toyota, ab'amadiini abari aha, abantu mwena. Naanye nintagye kuba nka Morsi, shana ngye ngambe aha buginyi bwa Morsi ahabw'okuba. ninyetegyereza Morris munonga kukira Max. Shana arinze agambe ahari Max ahabwa challenge ei atuhereize. Max omu layini y'okushwera kugira omukazi mbaire ntakamubaziremu. Kwonka speed ei yareetsire aho. Tinkumanya kare egyo ahu waagiihire. Kwonka yebare kushwera aha bwire obuhikire. Yebare munonga. Ninyenda kusiima abazaire ba Max na Morsi n'abaishiki. Mwebare kugira abaana barungi b'emicwe mirungi. na Morsi, nosha zitwaza kuhitsya emyaka ikumi, akaretwa muramu wangye Tim oba ari Horoland, niwe yamundeteire. So ku yamuretsire, Morsi yaba omwana murungi, naguma nawe n'abana abamwe arebe bayemerera. Konka owaitu. Nyita omwana nangwa n'obu akuba wangye ou ntsindikiire. Nitumuzaara twena. Toyeta okukurata Morsi, tahabwangye, n'ahabwa Morsi. Ahabw'okuba itwe omwana ku akwija nari shi twagira abaana abu tukwatiireho, tubazaara twena. Nyowe nzaire Toyeta. n'abakuru. Nikyokureebera famire yaitu yoona eri aha, teriho ahabwangye, eriho ahabwa Morsi ahabw'okuba akaba omwana waabo boona. Mbwenu Morsi ninkusiima okuba omwana murungi okeezaaza abantu aba, ahabw'okuba naanye kikangumiire kuguma naiwe kandi aba batari naiwe, kwonka kwija okaba omwana omu baana bangye, omu baana ba Toyota, omu baana ba nzaine. Itwe owaitu nikikye kushanga ngu ogwo mwana omutsindikiire mbwenu aine takushushana n'ondiijo ou otatsindikiire. Kwonka ku bashanga owaitu, ahabw'okuba boona baabaire nibaraara owangye, kuhika ahu bakuriire nkagira nti, Aa-a, nti mutandikye kugira amaka gaanyu naimwe mweyombekye. Kwonka n'abaana bangye abu nzaire nabo n'omuntu omwe. Hariho omwana mugarura ari aho arugire kushwerera wikendi egi ehweire. Obugyenyi obu nibu bukaba buri ebiro mushanju esande ehweire. Ogu ku yaatugambiire ahabw'okuba Toyota niwe n'omwana waitu kwonka Toyota niwe amworeire. niwe amujugiriire, niwe amukoreire buri kimwe kyona kwonka twena tukwataniise. Yangira ati, Niinyenda ngu ati obugyenyi bwa mbe ntakabagambiire kwonka obugyenyi bwamugarura n'ebiro mushanju. Nigira nti, Kwonka ebiro mushanju twineho obugyenyi bw'omwana mukuru wa Morsi. Ati, Tumugambe nawe tureebe. Kwonka ahabw'okugira ngu eka n'emwe kandi abarikuza kukora amagyenyi ago niitwe tihariho bandi, Naagambira Morsi, yaagamba na, na, na beishento na baanyinarimi, nikwo kwongyera obugyenyi kubuta eizooba eri. Kwonka ekyo kyareeta okukwatanisa. Kandi nyowe ngu hakaba hatarimu kukwatanisa, Toyota akaba naakora obugyenyi bw'ebiro mushanju, naanye nkore obwangye ebiro mushanju. Kwonka, ahabw'okugira ngu abaana aba n'abaana baitu kandi nitukwatanisa twena, twa, twa, twabwirizayo. Tukaba twine obundi obwa, obwa mutabani waitu. Twabuta esande erya ey'enyima ehweire kugira ngu n'amagyenyi gaitu tigakwatanisa. Mbwenu nimbasiima Toyota na Nzeire, nimbasiima okukwatiraho abaana aba. Ahabw'okuba tihariho kintu kirungi nk'okuzaara omwana mukuru. Hati iwe shaaha egi abangye bari omu myaka mwenda ikumi. Teine w'okutuma oti ngiire ahari, teine w'okugira oti za kukora eki. Kwonka nyine Morsi, nyine Sidini, nyine aba mbaba abandi abaakuzire abu nkutuma. Mbwenu hati noowe waafeerwa ki? Iwe waayanga omwana mukuru ngu nooyenda kutegyereza omuto, tiwe okufeerwa? Mbwenu aba, aboojo aba nimbasiima. Mwebare kuba abaana barungi. Mwebare kutukwatsa. Morsi obu twabaire turi omu karuru kangye, Abamwe abaabo bakagamba ebigambo bingi nibafa nawe. Kwonka Morsi yaayanga, yaaguma naanye yampa emikono n'aba bagyenzi be. Mbwenu ebi byona hati ebirikurugamu eshaaha egi nibiruga omuri ekyo eki yaaremeireho eki abamwe baabaire bamujumbira. Ofa ki omu basiita? Mbwenu ku baakukwitire okwo, ekyaaba nikiza kwita Morsi kikaba nikyeta n'omwana ou nkutsindikira. Kwonka yebaremwa orsi okugira amagezi okareba. Yebare munonga kandi ni ninkugambira ngu ninza kukuzara mpaka ahu Ruhanga aragira ati mbwenu iroka origyeho hazeho abandi. Kwonka ori omwana wangye ninza kuguma naiwe kandi ori omwana waitu twena. Ahabw'okuba takagira ngu tweeta kuruga aha kavuga amashaari akara gakambara, nyowe mbaire ntariho mbaire ndi guru ndigireyo nyekiro. Kandi naanyine obugyenyi obundi obw'omwana ou nyoreire, omwana owa kacumu, omurumuna naashwera nibwo naabanza muri aha ntonde. Abo nabo n'abaana bangye abu nyoreire. Mbwenu Max naakuheereza ente iwe n'omukazi waawe. Morsi abandi abazaire munkwatse tungye omukazi ahabwokuba ndi nindwanaho kwonka kindemire. Mukama abahereze obushwere burungi. Yebare munonga Honarebo. Nyowe kamutantuma. Byona kabwenda kiza kuntuma kyawanya nantuma mukuru.